mũndũ akauma kwao aciarĩtwo nĩ nyina na ruo rũu ruothe akarerwo na ruo rũu ruothe Eh, agakũra eh, akarua eh. akanjia biacara akanjia biacara na mathĩna macio mothe Eh, eh. ageka ũhiki akue ngai ngai rĩu atĩrĩrĩ agacaini marũa makwe agacaini marũa atĩ mũndũ ere mũthoni ai bla bla bla bla bla ben ben gathũngũ wow nĩ ndingiuga atĩ i do so atĩ i do take you Gladys ah, mũthoni njoroge to be atĩ to be my

ngai nä watha nyingä Huwa kĩrĩ kũhikia kĩronda kĩa nda. nä ansa ngai nä watha nyingä Ngai, ngai nä watha nyingä no nä hä ngä ca må ndå å guo na maå ndå mũndũ ũngĩ- mũndũ ũngĩ karanga managu na mbura kĩrĩ- mũndũ ũngĩ- mũndũ ũngĩ karanga managu na mbura kĩrĩ. Niĩ ingĩhikũikia no njikarangire

Eh, tuoya marori nĩ mũinami na matukanio na mandikan Eh, tũmaradikan othe tũmere twai marori Eh, na nĩcoke djj Eh, tũcoke tũu tũkombore mũini tũgĩkombora ũmwe tu Eh. Eh, gacathi wa thuo Eh. Eh, na tũmwĩre kuma haha nginya thĩka gũtirĩ rwĩmbo rũngĩ ũraina thĩna wa soko mjinga Mm. Eh. Eh.

ogwo akaikia mundu tawe aikia mundu tawe ri eh. mukakimwira ati riu mutie ndamutumia urahota gwitetera What's the problem? No ene kurto bauti ya gwitetera. Ni thina wakwa ni uriku na warie ma wi mutungatiri uconore ngoma. Na no ni haka nginya to maguta. Mo eh, na go haka ohorere. Eure. Eh. Eure.

Ĩĩ nĩwona baba wa- ta rĩu niĩ thaa ici nĩ njũĩ Eh, Roger. Ba- ĩĩ, baba wanyu ona nĩ njũĩ nĩ etigagĩra Eh. mũndũ arehe rũracio ĩĩ nĩwe mũndũ ũrĩa ũgathiĩ gũkũracĩria gwa kĩrumba nĩ agakorwo arĩ na hinya mũingĩ mũno Ĩĩ, ĩĩ. no njĩra atĩrĩrĩ tondũ ngĩhitha Mm. thĩna wakwa nĩ ũrĩkũ

eh agwetete mukawa wa goro biu ni green ni green spot wa coro wa coro eh. eh. we nona uwe ciothe eh. cia ati 1875 exu eh ati kuria woe kuboe kubiu ni gwakuria no ngirutaga wira

ĩrĩa ndarĩire ĩrĩa ombarĩire ũmbarĩire na igĩrĩ tũnyamũ twarutĩirwo na hau thutha Ũ- mũtumia ũ- wa cuma ũmbarĩire thani nĩ igĩrĩ nyina wa Alvin Ĩ. kũra no ta gũcokia irio atĩrĩrĩ ũgĩkũnja ngiri ikũmi ũkĩhe kiumĩ hena marenjendi hau ma ũhoro ũcio ithuĩ ĩ, ngiri ikumi ai no nä wehangia mbia nä gå gä coka gå kä inå ka tene agacoka ũrahe imagine ũrahe kiumĩri kĩa- kĩa runda kwanza kä arunda kanja kĩa runda na ndä rathiä gä thogoro ngai ũgakĩhe ngiri ikũmi ĩnu ndataithie ndara nginya ngĩũria ũmba atĩrĩrĩ ĩ ũndũ ũyũ nĩ ũcokagĩrwo Ngĩ- ngĩrĩ-

agithuku nä kå inåkagwo anyi na Adrian maraire kũu acirũ reke ngwä re martin wa janeti nĩ rä tũratugirwo na njĩra martin nene wa janeti araumire gwa cuma okä te kä goco ndĩracokire kũmuona kũrĩa kwaita mũthoni ndĩramenya e hinya ona t-shirt ararĩ o smart kama jana